ghana adehyeɛ wiase amansɛ na adehyema ma waa no vision gye esu na abusuafo ma mu nyinaa kɔ aba mmɔ hyehyɛ sonko de bɛfi de kɛse so abrɛ wote yɛn ka na kaseɛbɔ berɛ no ɛna aso nsɛm ahodoɔ aba abɛto ɛpono so ɛsɛ fata sɛ yɛkenkan ma anya bi tie no Ɛno na saa berɛ yi agye adwa wɔ dam a yɛde som wɔ wɔ afiri kɛseɛ so. Na saa berɛ yi neɛ WhatsApp number no na ɛgu hɔ no, wadwe mpɔ no sɛ wokuru kyɛ anaasɛ wo sɛnde voice note no nyinaa yɛ nsa bɛka. Notification bell na ɛwɔ no, wata ama na wanwoma so adɔm ano kɔ kurom ti na ɛwɔ hɔ no so ɔno nso ayɛ yɛɛyɛ. Na neɛ nso wakɔ akɔ nwoma so pa na kyɛ sɛ ne wadake ama yɛn. Dase biri, dase sɔ, dase nyado, dase bi mmerɛ bio. Piaw, deɛ de som wei, deɛ edi mu akoten bi yɛ a wobɛte nie. Na Commissioner de ma Ghana Revenue Authority panyini yi a sɛ ɔyɛ a ama n'ani ate a n'ani ntɔn yi, ne nsɛm no, wasan nso asi so bio sɛ Eyi, papa yi pɛ sɛ ogu n'anim ase, na nnipa bebree tra ayɛ sɛ wɔn ankasa, n'abrabɔ mu, wɔbɛbrɛ no ase wɔ abrabɔ mu, asetra mu, nanso ante ntam, amma ka. Nti nyɛ ne ne deɛ small boy special prosecutor kisiɛ gyaben na wowoo no rɛ yi a akokoa yi a ɔnyi ne nnura yaa yi, na tiri bɛ yi, wo na wobɛtumi abringe no down. Ɛna mmaranimni baako, lawyer Martin Kpebu nso de abɛto sɛ, ee, masa, masa, deɛ talkative no, Dɛn long things na apɛ sɛ ɔyɛ no ah brɛ wo ho ase na pa kyɛw na adeɛ no wogye fɔ wɔ mu na adeɛ medi masa keep quiet na saa nso na abɛte sɛ awerɛhosɛm a ɛsi yɛ ɛwɔ ɔkpasa gas explosion yɛ ɛkɔɔ so a ne yɛn nua bɛrima korɔ bɛto nsɛnkyerɛni ne nua baako ka ho nipa nson no Seesei abusua awerɛhosɛm ne sɛ nnipa nson no mu mmienu agyae mu. Papa bi akohu sɛ ɔno nso afiri mu da ne dan mu, nsa ne adeɛ gu ne nkyɛn. Ɔmanfoɔ resu sɛ wɔnom boroeɛ na nketenkete doa ano. Maame Celestine Donkor, wɔde ato dwa, ɔne Rev. Prince Nyarko atwa nnwom pɛn. Wɔse Rev. wuo no deɛ, ɛnyɛ nwanwa sɛ rapture nsakyeraeɛ, rapture adiyie, rapture ahopopoɔ na ɛhwɛ aseɛ keka ba ɛsiane sɛ Ɛyɛ no nwanwa papa. Wei deɛ what a hɔk. Ahɔko no ankasa ankasa paa. Abusua wei ne nsɛm a saa berɛ yi asan so a yɛde ɛsom wɔ ɛwɔ One Vision GH so. Bɔ mmɔden asubscribe na hyɛ no foforɔ nsa nka bi na wɔn hwɛ bi. Osomfo Adisipo Ku Kɔnkɔnkɔn Bono Kyɛmpem na n'abusua Nyantoba sɛ n'akaseɛ ne nkyɛmu no style biara bi. Yɛmfa nnɛ da wɔ afidi kɛseɛ yi so. Yɛmfiri nsɛm no mu nkyerɛmu ase wɔ nsɛm a aba abɛho apa so a Ghanafoɔ twetwe no abasa no sra amansan nyinaa ni ɛdi akyire a yɛadan ne twe apia anapa ne awia yɛde atwi yɛ se wiridi wiridi wiridi bi ɛpɛ bi atie na ne nyinaa ne sɛ Maame yi wɔyɛ Council of State member ɛna wokɔ Ghana Port hɔ nso a akyerɛ mu ɔsan nso wɔ diberɛ kakra bi nso ɛsan nso wɔ hɔ board no ɔtale fa ho baabi wɔ hɔ na yɛfrɛ no Maame Eunice Asamoah Hene, ebi ka ne din no ho. Na maame yi, saa berɛ yi, ɛɛ bɛtoo dwa sɛ special kwasipita a ɛtoɔ bi a na ɛtwa sɛ fata sɛ maame yi ɛɛ nneɛma bi a yɛkra de baeɛ na nkɛɛ sɛ nka amansan nyinaa yɛn nsa ɛka na agya ɛtumi ɛboa yɛn. Wakwati saa ɛtoɔ no ama saa berɛ yi ɛbia apia afa amanfoɔ nsa to akɔdi baabi. Enti ɛno na special kwasipita yɛ nhwehwɛmu ara na sika no over one point ɛɛ over one million Ghana cedis Watumi akɔ akɔgye de aba sɛ Ghana wɔn deɛ wɔayɛ adeɛ na mompere no ɛ. Na saa nhwehwɛmu no ɛna kɔmishina yɛ a ɔno nso ne ho bɔ asɛm yi bie sɛ ɛneɛ asɛm biara sɛdeɛ ɛbɛsi fa ama nka saa nneɛma wei bɛtumi ayɛ adwuma yie no Ghana Revenue Authority mo na toɔ gyegyeɛ ne adeade na ɛda mo abam kɛseɛ ɛwɔ kura mu yɛ a moɔboa yɛn ama yɛatumi aboaboa yɛ sika yɛ ano ateatea ma ebi anwunu amfa baabi. Na sɛ mote hɔ ama wei no atumi aba deɛ na ɛsɛ Eh, Commissioner yi a ɔda Ghana Revenue Authority no ano, Colonel Kwadwo Damoa, wɔnim ho bi. Ampa nso, asɛm no kɔe, na Kwame Antenɛ ne kɔn akyekyere ne nsa ne ne nan nyinaa akirim no ahwɛ fam ma Special Kwasipitan nhwehwɛmu no. Wɔnnya nwieeɛ nkɔsi aseɛ, nanso papa no, ebi fa ne ho. Na ɛho mframa a ɛkɔfaa nohoɔ no na wanka n'ano ampaa do, na ɛnneɛ wabɛgyina petee mu, na ɛnneɛ ɔse, Ei, hene ha, Masa, yɛ noa ne sɛ na amene, afɔ ne ɛkɔ ata na sa wo ne ɛkɔ akɔ yie, sɛ wo wɔ special akwasi pita, ɛrɛ, kisie gya bɛn, akokoaa yi a wo ba nnera da yi, a wo nnera yi a wo fifiri see, wo wo ba bɛnya ayi dibrɛ wɔ ɛ, abɛn mu nti, wo wo ba bɛsa adɛ nse me, wo wo ba bɛ bringe me down, wo worry me, wo wo ba da bɛn, ba da bɛn, ba da bɛn a wo no ba bɛ bringe me, Colonel, ɛ, Kwadwo Damoah a mesi abrɛbɔ mu a makyɛ akyɛ akyɛ, Ashikele. Yɛ a woba bɛ bringe me down nyɛ adeɛ sɛ ɛbɛyɛ adwuma ɛntentɛ hɛ nipa bebree yɛɛ so wɔn bɛtumi abrabɔɛ mu a me hyɛ aseɛ madwuma mu ne adeɛ nipa a wɔn yɛɛ so me wɔn bɛgu m'anim ase de maba fɔm ama m'animuonyam apepa no wɔn antumi da na nyɛ wo keseɛ da biako kwaa ketewa wei sua deɛ na wo bɛtumi ayɛ meɛ. Na papa yi ne nsɛnkyerɛfoɔ nhyiamu a ɔne nsɛnkyerɛfoɔ di nkɔmmɔ ne adeɛ ɔtumi sɛ neɛ n'ano abene mu wɔ kasa gyegyegyegyegye paa yɛ a n'ani abra asɛm yi wafa no wake up yɛ a wɔbɔ ndendenden na wo deɛ yɛnkɔbɔ ani akɔ ɔma mmra wabra ne n'ani abra wɔka saa nsɛm yi sɛ adɛn yɛ se porɔɛ ne kanka bi eh, sika issues bi akɔ so bi akɔfa no ho wɔ n'atenaeɛ hɔnom Wɔne La Bianca Company maame yi a ɔyɛ Council of State member Eunice Asamoah yi ɔɔgyae papa yi ne koko apae sɛ tootaa yi a kyɛ sɛ wɔne Kisi agya bɛn anhwɛ wɔ ɛ aka toma me nto ɔhia ne sɛ wankɔ na baabi a anhwɛ ɔbɛ na na yi te pa wɔ sɛ ɛ ɛ du fo ne mfem baabi koraa de ahwɛ na yɛnkɔ nkɔ bɔ yɛn akɔnhoma mmra.

Abusua nti amansan nyinaa nso pɛ sɛ ɛkyerɛ papa yi sɛ nea kasa tenten, ɛntɔ pɔnkɔ, ɛnna otirim fa nso a wonsuro ntua mmoa nti ɛba ne sɛn? Ɛnna saa bere yi asɛm a wonni fɔ wom sɛ wɔafa no sɛ World Cup bi a wɔrekɔ akɔbɔ agye ho abasobɔde anaasɛ akradeɛ akita. So ohu? Na wɔ saa nsɛm yi mu yɛ a papa yi ɛka n'ano abene mu yi, w'adwempɔ wɔ ho fa bra na yɛnhu apostle wo na adeɛ ɛneɛ nyame sɔfoɔ ɛno Ntsi wo wo pirikyi da bia Bible mu nyimdeɛ kor no deɛ ba. Ona adaa True Word Salvation Ministry ano, Dansoman Agege, Apostle One, ee Nyame nhyira wo. Sese wo hwɛ adeɛ papaapa deɛ wo yɛ yi, ɛyɛ, Maame Esther Binkansa, Esther Sapon, eno, ɛna Mabel Akowua, ɛɛ Maame, ɛɛ, ɛ ɛ maamefoɔ no koraa ɛbie wɔn biem Veronica Asantewaa ɛna afei nso ɛ Richmond Adai so ohun o na ebo nso papa yi wɔyɛ ame ayɛ mmɔbɔ dodo anaasɛ deɛ bɛyi fa gu mma me hu deɛ wɔpa kyerɛ yɛ wɔ saa nsɛm korɔ yi mu ɛna mmaranimni baako private legal practitioner ɛyɛ lawyer Martin Kpebu wɔde ato dwa wɔ kyɛm sɛ ee Colonel masa koano paado Ebia no nhwehwɛ anim ne nwihui. Hwɛ, wontumi mmɛhunahuna obiara wɔ kura mu o. Kisia de abɛn no, n'adwuma na ɔreyɛ. Enti sɛ ɔde asɛm bi aba abɛto dwa ɛfa wo ho a, asɛm a yɛde aba no ɔgu so wɔ ɔdɔ mu ɔsu kɔ. Na anka ɛbaa no sɛn na anka saa over one million Ghana cedis no ɔnya de baeɛ. Amansan nyinaa ahu. Sɛ asɛm bi ni na sɛ ɔhunu sɛ wo wo nni fɔ a, sapɔ ni asamina ni, ɛdware wo ho fi wɔ badwa na amansan nyinaa, yɛn ani kura twɛn wɛsa mmienu a yɛhwene tea santa mu sɛ aduru bɛn. Amansan nyinaa ehu bi, yaga ne yaga ne fidi gadokyi ne ehu. Ate abusa ne agorɔbusafoɔ nso nto mmra. Sɛ asɛm no hwehwe w'aso na sɛ nka wonte ase a, woasi mpampampan, wokɔ no aka kyerɛ no na akɔ akɔdi nkɔmmɔ. Akisi, me, mete asɛm sei ne sei ne sei ne sei, na mepɛ sɛ mehu dɔm nsukɔ na mehu deɛ ɛbɛkɔ akɔwie. Ɛyɛ saa anaasɛ ɛnyɛ saa? Ɛɛ, dodoɔ nso so deɛ, tiri baakofoɔ asɛm ka, nti ebia me nko ara mekɔka a, asɛm bɛba. Deɛ watwa sa nso nim sɛ n'akyi akyɛ. Ebia na meyɛ biribi na awerɛ fie mu o, na m'akyi baabi akyeɛ na wo aba abɛwu sɛn sɛ wo nso ɛyɛ w'adwuma sɛ wobɛhwe akyi ama yɛn na prɛ bi rekɔ so a woatumi atenetene yɛn. Nti mepɛ sɛ mehu wo nti boa me na menhu no yie. Ɛno ano no tiawa. Na adeɛ wo teeɛ no woakɔ akɔgyina petee mu, wopɛ sɛ ɔka adeɛ ma amansan nyinaa hu sɛ wo deɛ na ɛdɛ. Masa, wodi kan wɔ ahemfie a na ɛno nkyerɛ sɛ wodi bem wɔ asɛm mu. Nti wontumi nhunahuna na wonyini sen no, na fa ɛko kosi yɛ na amanfoɔ pɛ sɛ ɛgu w'anim ase, na nyɛ obi te sɛ ayi kɛsi agya bɛn. Masa gyaa deɛ woyɛ ni ɛnyɛ atie, gyaa aka mi ɛnyɛ atie, what a man, deɛ ɛni ahunahuna sa, obia nti nyɛ obia bibira wo kurom a bere obia nso nyɛ obia bibia, prɛ ne kankan no sa ado koro wa a, na kɛ na amua, kɛ na amua, nyɛ ɛbia Mister, Mister, Mister, just Mister bi kɛkɛ, kɛ na amua wo, wo, obia wonim de, na prɛ yɛ afɔ wakate a, wotɔ hehew, bɛprɛ sɛ nipa no abɛma no hɔtoyɛ wɔ mmɔnten so. Wɔn sɛ papa no so ohu sɛ asɛm no sɛbi wɔne wadi nyansa mu. Wɔn yɛ dam bɛkasa a, Kisiɛ gya bem wɔ wɔn mfaase bi ho. Linda Ofori Kuafo Nandram te sɛ nea ɔne ɛyɛ nuanom sɛnkyerɛwfoɔ bi redi nkɔmmɔ. Nti wo deɛ a woyɛ no wodi fɔ. Nti lɔya Martin Kpebu se, Wo kotodwe mu wɔ mmarahyɛ mu mu wonni ho fɔ. Nti ɛba no saa no a, anka ɛsɛ wei no ɔpa kyɛw ma amansan nyinaa hu bi sɛ ebia mfomsoɔ kwan so n'ani bɔ faa so, wanhu, na anka asɛm no akɔ akɔda. na adeɛ a woyɛ no atwetann sɛ wo nko na adeɛ ɛyɛ nɔkorɛ yɛ ho nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu amansa nyinaa wanya papa ɛneɛ nɔkorɛ bi a ɛwɔ biara so ɛbɛpie nti ɛbɛyɛ deɛ a maate mpebu se nka wo deɛ ɔno nko ne deɛ deɛ a nka pakyɛw na berebere ama amane ama ɛno no abusua waa no vision gye so neɛ ntɔ so neɛ mfa nkonko pie ma wɔ nsɛm foforɔ mu na saa berɛ yi ɛneɛ n'ano ada na awerɛhosɛm ɛfiri eh, ɔti mantan pasa mpɔtam ɔba bɛtɔ dwa sɛ Ɛɛ, ogyaframa bi apae ama nnipa a wɔn ho kae, wɔn apirapira aba no agyi ba no agyi wɔn nyinaa ama nsɛntwerɛfoɔ binom koraa aka ho. Yɛn nua korɔ bɛto no, ɔno koraa ɛka ho bi ama saa berɛ kɔ akɔda no awerɛhosɛm. Yɛgu so a saa berɛ deɛ dɔkotafoɔ nkyerɛmu kyerɛ sɛ wɔn da anyame, sane sɛ deɛ akɔ akɔduro no wɔn gyina owuo ne nkwa nkwa ntam nti ɔdoma nkoma no ammam bi ansi ammɛhwɛ a deɛ aka no deɛ na neɛ nipasɛm paa fam neɛ ɛhwɛ no deɛ a ɛnyɛ yie. Saa berɛ a mekasa yi, nnipa nso ɛpiri ayɛ no ɛne ɛmu mako mako mmienu na saa berɛ wɔn atɔ ayɛ no ma wɔn nseɛ do. St. Joseph Hospital ɛne ɛde wɔn kɔkɔ pieeɛ ɛma saa berɛ baako a yɛfrɛ no Jacob ɛyɛ Nabil wɔn na abɛtɔ dwa sɛ wɔafiri mu a baako ɛka no ho a wɔn atɔ ayɛ no ma wɔ nseɛ do no ɛneɛ wɔn to bi ɛma ne ɛkɔmfo anɔkye ebi nso nkraha hospital kɛseɛ wɔn de bi ɛbaa nanso so wohwɛ ahoɔden a dɔkotafoɔ yɛ deɛ wɔn bɛtumi ayɛ bia ne adeɛ no apira no na ɛtra so. Biri wɔ hɔ a foto yi na ɛsɛ ne honam no nyinaa first coat no deɛ ne nyinaa aworɔ de afiri ho nti na deɛ aka ne sɛ ɔkrompɔn no ɛbɛbam nanso deɛ ɔpɛ ɛna ɔyɛ nti yɛsrɛ sɛ awurade ɛmfa wɔn nsi Abraham kuku na dama bi no ahemman mu hɔ yɛbɛkuta duku fitaa hyɛ ntaade fitaa ɛne wɔn nyinaa abɛbom adi ahurusie abusua one vision Jesu ne yɛntoa so na yɛmfa nkonko pie mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu Na krakye yi ɛneɛ ɛ ma me nkɔ Ghana ansa na makɔ Zimbabwe akɔwie wɔ hɔ. Maame Celestine Donkor ɔno ɔyɛ ɔdwomtoni. Akpɛɛ na wɛɛ I never imagine you bring me this far. Wei yɛ treble nti fa no saa. Abusua maame yi na ɔtaa fiikyɛ amanfoɔ paa wɔ ɔmo nnwom mu ansa na wɔba abɛte ne ho. Wokae ɔne Ampɔn a, Ampɔn fire, Ampɔn fire aaah. Wɔabɔ nnwom papapapapapa. Nti wɔfiikyɛfiikyɛ amanfoɔ ara fiikyɛɛ Rev. Prince Nyarko Yaw no saa berɛ yi, baa mu owuo a kyerɛ sɛ ɛ ɛ ɛ n'apakan de na aba abɛsi hɔ sei ara, nkorabata de na abɔ awisɛm de abɛsi hɔ sei ara tabiri papa yi atra mu a, papa yi ato ayɛ no ma wɔn si ade yayayayayaya nti adwontofoɔ no ɛyɛ wɔn ya. Na according to Celestine Donkor Yaw a ɔne no abɔ nnwom pɛɛ no, ɛna ɔso wɔn deɛ wɔhu post no kura wɔ social media so no wɔdiri etiri ɛna ɔsi ghanafoɔ no no mo deɛ gye sɛ mo ante yɛde asoma mo aa ma ma pepa koraa me nna nhwɛ ɛna ɔpepa fira san sɛ na yɛ ne ya sɛ papa yi reverend paa sisɛ nsɛ yɛ yɛ wɔm yi reverend bɛgya adwomtofoɔ wɔ ghana ha atɔ ayɛ anoma wɔ nseɛ do patro reverend prince nyako wɔn na ɔbɔɔ Eh, hena ne madamfo pa sɛ wonim na yesu ne madamfo pa wɔno asɛm ɛna meka ebi a n'anim dua no deɛ wonim but yɛbɔɔ no nnwom no kakra fam a wobɛte mpakyɛ wɔno a ɛna celestine dɔnkɔ so wɔtee no wuo no nyameɛ nim nokorɛ ni wɔanye yɛ ani Tɔn deɛ ɔhyiaeɛ no ɔpepaeɛ koraa firi ne mobile no so afei deɛ didim didim ara bɛteɛ ne sɛ one vision so yɛ ano dɛm a yɛka no ɔse ei papa yi wei ɛyɛ anɔkwasɛm saa na ɔmo se ɛyɛ anɔkwasɛm o ɛno deɛ aba no ɛkyɛ amansa nyinaa yɛ ana anwene na ɔse sɛ werɛwerɛ na ɛwo di a na neɛ wei yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛda adi sɛ aka kakra bi aka to ne borɔ na ohwim berɛ no aduru ɔsan sɛ werɛwerɛ ɛn sasa werɛwerɛ wuo no ayɛ sɛ ohwim ase ahwim ne de ne kɔ Wanna nso daeɛ, wanka bi anhyɛ mu, amma ne tirim koraa da sɛ papa yi rebɛgya yɛn mpofirɛ mu saa akɔ saa saa. Wannwene ho da, ɛna nso aba abɛfum yɛn mu mpofirɛ mu saa no nti ɔno deɛ wahu no sɛ yɛahwim no de no kɔ, na sɛ ɔwuo paa deɛ aka kakra ansa na wasan so agye adi bio. Abusua, maame nnue wɔ Zimbabwe ɔman no mu, na ɛhɔ nso ɛneɛ. Ayi krakye yɛfrɛ no Wilson, 38 years old aberanteɛ na kyɛ sɛ neɛ polisifoɔ ɛbɛbɔ wɔn amaneɛ adeɛ kyeeɛ ka kyɛm sɛ obiara sɔre o krakye ɔno nkoa ne pono yɛhinahini wansɔre ɛdeɛn ya deɛn ya yɛn nkonko bom ne mu sɛ adekora ne sɛ papa no wato ayanom ɛwɔ nseɛ do na wabra saa awerɛhosɛm wei ɛsi yɛ ne sɛ ɛɛ akɔtoɔ akɔtoɔ bi ɛdɛda ne nkyɛn na ɔmanfoɔ bebree na ado wɔn sɛ tete so sɛ wei ɛnyɛ nwanwasɛ bi a ɛneɛ wɔboro bɔe ɛsɛ wɔboro yɛ ɛna w'anya aduane anni sane sɛ nsa no deɛ ɛden no deɛ ɛne aduane ɛna ɛnam malt so yɛ wonom a wote mmɛn aduane nka wɔ paano bi kura na biscuit bi nka kura te mmɛn na nti nnoa pɛtɛse abere a wɔnna wo ka wɔbɛda wo ka wɔ yɛfono no mu obi ka n'asɛm nsa a wonom a no anya w'anim wei ɛsɛ sɛ wɔkɔ nipaduam kura nipaduam kura so amu na ɛyize eti krakye yi deɛ polisifoɔ kyerɛ mu kɔhu wɔn ho na ɛno ɛna amanfoɔ bi de wɔn sɛ tete so sɛ neɛ ɛnoa na ebi a ekum noɔ. Nti abusua no nso ne awerɛhosɛm a asi wɔ Zimbabwe mu a nkyerɛ so a yɛde som wɔ. Yɛnyina saa nsɛm so na ɛmfa kaseɛ ne ɛnsiw tie yɛ wɔ One Vision Gate so. Nsɛm no deɛ gye sɛ anto dwa, ɛbaa yɛ a ne ɛde ba abɛsom. Nti ɔda ama bra no bra no nyinaa no na wotie na wohwɛ na wo subscribe na wohyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛyɛ bafuu Na yɛankyɛ tenten yɛn ada ne daa nyinaa no, yɛatumi anya nsɛm no bi anya ahokeka wɔ dɔ soronko kwan so, na yɛde aba abɛsom o, dasɛ bere o, dasɛ sɔ, dasɛ nya ade, dasɛ bi mmra bio, pia o, Adisipokuw Kronkronkron, Bono Kyɛmpem, Nana Adetwi, Dɔkta, abusua, ɛma mo nyinaa mo ani tie ɛnyɛ adom. One Nation GH, your best online news portal.